I'm going to have to try and call the headmaster again uh, so we can connect with him so he can give us a direct account of what happened at the school, what went wrong, and how did the teacher end up incarcerated. tazomanija kubata headmaster foni yavo yanga yadonha tiwo kuti chii chakaitika musi wenyaya iyi yakazoona mudzidzisi wavo asungwa maerano vazama kubetsera mwana vaanga avona achisvuta zvinodhaka Headmaster mangwanani mamuka sei tinogashirai kuchirongwa chedu doo tiendesai zveshure kumusiwa maka wakatanga matambudziko iwayaya mwana abatwa mufomani aisvutei tinokutendai mhuri yezimbabwe ya ichokwadi vakaitika pachikoro mwana akaonekwa achiputa mbanje uye aive nedoro mhm. tumwe tumabotoro tudiki tuya utu mhm. saka zvadaro murairidzi ndokuona mwana achisuta mbanje iyoyo nedoro iroro aine vamwe vaaitodzidzisa kuti zvinoitwa sei mhm. saka murairidzi akatora mwana ndokumudispina ndobva ndazoudzwa pakumashure kunge muti ndadispina mwana iniwo zvekare ndakatodispina mwana iyeyo ndadispina mwana iyeyo mm -hmm. ndobva mwana aenda kumba ndokunoudza mubereki wake mubereki ndobva azouya pachikoro eh. kuya kwakaita mubereki haana kuya nyaya yakanaka mubereki akatora nenyaya yekutopopota pakupopota kwakaita akasvika kuzotuka murairidzi atuka murairidzi ndofunga vakatadza kuzwanana pakupindurana ipapo eh, vaipopotei vaipopotei Headmaster. Headmaster, muri kutiwa here? Muri kutiwa here? Alright, achibvunza kuti mati mai vakauya vachipopota, vaipopotei? Vaipopota kuti maroverei mwana. Mhm. Alright. Okay, ndobva zvadii? Saka murairidzi akaedza kuexplaina kumubereki kuti mwana tamubata achiputa madrugs nedoro raanga anaro akatomboita zvakanzi a ah, kwete mwana wangu haaite izvozvo mhm. vana takazotora vana vamwe pachikoro takati ati tiudzei nevacho vakataura zveshuwa tanga tichiputa ti todya iyi Eh, paitova nechitsiga chembanje iyoyo mhm. nedoro rakanga riripo ipapo ndofunga zvakatoburitswa zvese kanovadairidza semubereki nevana vacho vaadzidziswa kuti kuputa izvozvo mhm. vakanga varipo pachikoro mhm. vana vamafomu two vanga vari mafomu two ikozvo zvavakuenda avo mafomu three vakanga vachidzidziswa ipapo pakuputa ikoko okay pamunoti mudzidzisi nemi makadisciplina mwana Mungatirondedzera here kuti kudisciplina kudii? Kudisciplina kwatakaita mwana takamupa punishment yatakamupa tichiedza kumudzidzisa zvekare kuti isusu apa hatimwe doro kana tiri pachikoro hatipute fodya kana tiri pachikoro ndotenda kuti ndaka ininiwo sahe pachikoro ndakatora shamhu ndikarova mwana asi handina kurova mwana shamhu dzakadarika nhatu ndangorova three shamhu mm. sezvakanga zvaitwawo nemurairidzi Mhm. we pakutanga aona mwana achiita izvozvo Mm, yeah. Pa- pamairova apa headmaster imimi nemuraidzi ma- ma- maiona kuti kurova kwaiita sei kwaifanwa kudii right kurova takaona kuti zvakanaka chose kuti rove mwana pamberi pevamwe iri shoko rekuti vamwe vasazopinda mushokori iroro vasazopinda mune zva Zvanga zvichiitwa neuyu kana ukazobatwa next time uchiita saizvozvo zvekare unogona kuinwa pachikoro mhm. ndosaka takarova mwana pamberi pevamwe mhm. vana pachikoro eh, eh, madrugs acho uh, ari kuya akapinda seiko pachikoro doro racho nairo riri nezvacho zvaaibhema mwana right vana ava zvavari kuita mabhegi evana aya Mwana anogona kutora doro rake oisa tumasokia but anenge akaisa mubhegi kari kapaipi kanouya kukona yemwana pakona yehembe yemwana zvokuti iwo semurairidzi ukatadza kuzviziva bcause paipi inenge yakapinda nekumusana kunenge kuine bhegi mm. saka time yaanenge akabereka bhegi rake mm. and wakwana mwana asingaburuse bhegi iroro kumusana nyangwe ari muclass malesson mm. kuona kuti mubhegi imo munenge muine something chaanenge achitokweva mm. achitonwa sedoro iroro kana kunwa drink anenge achitonwa ari muclass but anenge akaisa kola yehembe chete yemwana inokuvwa anokora mbena maborera vanoita kusvika pakola apo zvokuti anoita songe ari kunaza kola achitokweva zvinhu zvinenge zviri mubhegi kuseri achitonwa mm-hmm. Eh, mudzidzisi ndofunga makangoitawo sesu tinongorwavo nyaya dzekui nyaya idzodzi yezvinodhaka you know there is drug abuse prevention and i think we, we hear about these things all the time ndisingazivi kuti imimi saheadmaster nevarayiridzi venyu what does it actually mean to you as a headmaster to your school and to your students muchihwa nyaya yoye kuti kune drug abuse prevention Hatina kwatiri kuenda nevana ivavo. Chikonzero vana vatovamo kare. Kwavanotambira kana kuti kwavanenge vachizoswera vari kumaweekend hama dzavo dzimwe dzacho navana vari kugara varimo mumadrug saka dzimwe nguva hatikwanise kucontrola munhu ari kunze kwegedhi eh, rechikoro asi anenge ari mukati megedhi ndiye watinokwanisa kucontrola tichimuudza marules edu pachikoro mitemo yepachikoro kuti hatidi izvi hatidi izvi takaona waita izvi ndogona kukudzinga kana kuti eh, tokupa punishment pacho agiripi tiri kutishungurudza zvakanyanyisa iti zvekare kuti tinge tichikontrola vana ivavo pane vatinoda nokuti vanenge vakatopinda kare izvi titibatsire muchitarisana nedambudziko ramuinaro muzvikoro zvekuti vana vari kubhema vari kumwa doro vari kushandisa zvakasiyana siyana mavonero enyu inyaya yekuti vana vanofanira kungoti handisi kuda kutora madrugs here kana atanga unongoregera kana kuti kuda kungavawo kune zvimwe zvine zviri seri mvuri unenge musingaoni wekuti unenge uchida kuongororwa kana kuti mwana wose anofanira kungogona ngoti no to drugs it's as simple as just saying no when weare talking about drug prevention haizi mwana wese pachikoro anofanira kungoti no mwana wese anofanira kungobuda mumadrugs especially kana ari mwana wechikoro even kana ari kunze ngatingobudai mumadrugs All right, that's fine. We also have joining us in the studio, as I've said, Brian, who represents the Youth Voice. Tendai who comes from Batira Pamwe Soul Believing Space. Good morning headmaster mamuka sei? Mangwanani mamuka sei? Ndine I think mubvunzo yatingati miviri and the first one is kuti imimi as a school do you have ma guidelines ari muma policies enyu something that is written down on how you approach ma cases a drug and substance abuse pachikoro and, it, and then my second question is imimi what are measures are you taking

Right, vagara vari mumadrugs baba vakunetsa kuti ukosvika vatarira vana ivavo dzatova mhuka dzimwe nguva ukanomuona kana ukaisa mumadrugs anogona kutokucheka kana kukurova nebotoro saka vagara vari mumadrugs already vanotinetsa kuti vabvise mumadrugs asi vari kuuya muzvikoro kana kuti vanenge vari pachikoro ivo ndo vatinokwanisa kucontrola to extend yekuti mwana iyeye anopedzera atova munhu chaiye Kana tamupiwa pachikoro onzi ah mwana wenyu akudzidza pachikoro. Avo vari kunze ava vanonetsa hatisi kukunyeperai. Chikonzero ukanomu approacher uchida kunomudzidzisa kuti no to drug abuse mwana iyeyo iye atova atova addicted nawo madrugs iwayo. Ah anogona kukurova nebhodhoro kana kutokucheka. Dzimwe nguva anenge atori mwana Atorasika njere nema drugs iwayo nokuti kana akatoashaiwa mwana iyeyu zvinenge zvatova dambudziko maari saka zvinonetsa kuti tikontrole mwana ari kunze kwe school yard kuti mira ma drugs asi ari muchikoro ari pachikoro ndiye watingatoti Okay, so I think you haven't answered my question. I'm talking in the sense that pachikoro pachona handiti izvezvi you had an issue yemwana akabatwa nema substances handiti Do you think disciplining him is enough? imimi as a school anditi and what are you going to do in future to minimize macases emadrug and substance abuse pamaschools i think ndo pari kubva question yangu pa nhau yemwana wedu ari pachikoro tinai situations isusu hatina kuti very enough kwaari mwana kuti anga takamuita tinozotora mubereki kana kuti totorawo vamwe nekomiti toedza kugara navo pasi tichivaonesa kuti ndodambudziko ratasangana naro then tonzwawo zvinobuda kubva mukati mavari seipapo takatotorawo komiti tikatora vakawanda tikaedza kutsanangura kuti tigadzirisi nyaya iyoyo tiona mazvo tichazosvika kwamuri tisibatsirei pamusoro penyaya iyi na asi hazvina kukwanisa kuitika izvozvo svika zazoti mwana iyeyo ngaachitomira kuya kuchikoro now taifanira kunge tatouya naye mubereki wemwana nemubereki wacho but pavakanzwa nyaya iyoyo

izvozvozvo tinozviona ende hazvisisiri zvinhu zvakanaka even kana takatarisa kuvana vakadaro hazvisisiri zvinhu zvakanaka eh, but chii chinonzi addiction headmaster kana muri kurondedzera kuvana venyu kana kuvadzidzisi venyu handiti kana kubereki wemwana kuti mwana ari addicted to substances And we're not just talking about, because I think there's a difference between catching someone who's just being mischievous, right? And then you have addiction as a headmaster what is addiction to you how have you understood what it is yeah izvi ndinozvi understanda kuti mwana anenge atova atova nechijairira nazvo nokuti haachakwanisa kuzviita pese paanenge ari anenge anazvo even kana kunosangana naye kumaraini kwake kwaanogara mwana wekutoti kana kumba kwavo kwaanogara vabereki vacho chaivo vanenge vakutoziva kuti mwana wedu ndozvaari ivo vanenge vatokundikawo zvekare kutoti vatomukontrola dzimwe nguva kutomuita kuchikoro vanenge vachitoti mwana uyu abatsirike mm. eh, agone kusiya kana kuti ange ari mukati allright saka chijairana chacho naicho because mataura zvekuti munozocontrola mwana uyu kana auya kwamuri vabereki izvezvi mati vabereki vanonzi havana kuchikoro kuti acontrolike saka munocontrola sei kakujairana kwamataura ika kwekuti mwana anenge asingachagoni kuita nezvinhu izvi kubetsera mwana wacho kumucontrola kuita sei right kumukontrola mwana kwatingagona kuita isusu sevabereki kana sechikoro kutora mapurisa then mapurisa iwayo ndochitibatsira iko zvino zvotibatsira kuti todii nevana akadaro because kunyange nemubereki wake anenge achizviziva nesuwo kuchikoro techiziziva saka chingatotibatsira ipapo kuti tiisewo vekutemo pakati Mhm. yeah Ba- ba- basa remupurisa apa rinenge riri rekuita seya kuva nekewo dzine vabereki kana kuva nemaconflict nevabereki panhau dzekuzotukwa isusu sevarairidzi because murairidzi neshuwa anotina mwana chikonzero anenge mwana iye akutapurira uze kune vamwe vana yeah. Alright. So imimi mupurisa uyo ari kuuya semunyai semuparidzi semunamatiri semushoperi anenge achibasa rake apa ramuri kuti anouya kuzotibetsera apa maonero enyu anenge achiuya achidii kuuya kwake pakati pevarairidzi nevabereki nemwana kuuya kuzotanga kudzidzisa mubereki wemwana mamiriro azvinenge zvakaita tikonzero nesuwo isusu sematicha tinenge tatombozama kuti tibatsire saka mupurisa anouya achiuya kuzodisciplina zvekare mwana sevanhu vemutemo ndivo vanoziva kuti mwana kana akadaro anoitwa sei mm. ya ma, mapurisa basa ravo nderekudzidzisa here mapurisa kana muchiti vanouya kuzodzidzisa nekuzodisciplina varairo rekuti kudisciplina musoro menyu do tionesai kuti kudisciplina kwacho kwamunofunga kuti mupurisa anenge achiuya kuita kwakaita sei Right inini semaonero andinoita hangu vakauya mapurisa vakapa vana woni dzekuti vauya pachikoro handiti ka vounganidza vana vana votaurirwa kuti zvamunoona vana madrugs akaipira chakati chakati ukasvika palevel rakati nokutakura toenda newe kukamba e, eh, tonokuvharira izvozvo i think zvinogona kutibatsira kuti vana vanenge vari pachikoro vanenge vakutoziva kuti panapa mateachers edu vanoshanda nemapurisa tika nemaateachers edu pachikoro kura kuti mateachers vaakutora mapurisa mapurisa chaanongokwanisa kuuya kuzotora mwana mm. oenda naye kana muri kuzviwana kupi izvi muri kuzviwana kupi izvi headmaster zvekuti kuvharira mwana ndokuti aregedze nekuti mataura kuti mwana ari kutambura handiti Kana mwana achitambura nemasvomhu muri kufonera here mapurisa kuti huyai mutore muvharire munhu ari kutambura nemasvomhu? Mati mwana anenge ane chijairirana ane dambudziko raanaro. Saka kana riri dambudziko riri kutomunetsa kumuvharira kuri kumubetsera sei 0719104004 if a student is caught smoking or using any addictive, addictive substances at school should the response be about punishment or is it

who is using who is addicted what should the response be is it punishment kudisciplina kucontroller whatever that means or is there something else we should be doing all right thank you for the question chokutanga ndechekuti um, mudzidzisi ngaanzwisise kuti dambudziko riripo rakamira sei mhm. rakakura zvakaita sei wonzwisisa the root yedambudziko iri Normally pachikoro panoita ma counsellors ndisingazive kuti pachikoro ipapo aripo here nekuti ma counsellors pavanenge vachi provider ma services avo usually ndovanoita tsvakiridzo idzodzo asi ibasa remuredzi rekuita early identification even in the multisectorial plan yedrug and substance abuse yakalaunchwa napresident inotopa role iyoyo kuti early identification inofanira kutrainwa varaidzi vagone kuziva kuti uyu mwana wepane zvanetsa Kana vakwanisa kutaura naye it's okay vanokwanisa kupawo ruzivo rwavo asi kana zvakurira inotaura kuti ngavarifeye hapana kutaurwa zvepunishment hapana kutaurwa zvedzimwe nzira ngavarifeye for other services dzinobatsira mwana mhm. saka zvekuzorova izvo idzo dzava nzirawo dzimwe dzinenge dzaakuuya asi hasi zvakataurwa mustrategy mm. It sounds like headmaster vari kuona kuti mwana ava nedambudziko rezvinodhaka kushaiwa discipline kusarohwa kusadzora munhu kuti apinde mugwara kwaye nekuti mimi vabereki for example muri kukonewa kucontrola mwana ndoda kuti maitinashe vadaire nekuti vane mwana wavo akasangana nedambudzikiro muri kuhwa headmaster ari kutaura tomboti ndiheadmaster wekumwana wekuchikoro kwemwana wenyu vari kuti mwana wenyu anoda kucontrolewa ada kurohwa imi munozvionavo sei matinashe semunhu akafamba dambudziko iri ndimi muri pachikoro naheadmaster nemudzidzisi masvika muchihwa kuti mwana warohwa pamusaka pezvinoda okay thank you ini semubereki ndaitovawo nemufungiro una headmaster i thought kuti vana vedu vari kupinda madrugs ava They are lacking discipline maybe talking from my experience ndiri single mother so i thought maybe mwana ndakatadza ndaka kumudisciplina saka ndaive nekufunga ikoko kwekufunga kuti akarohwa stereki akapanishwa stereki eh, achachinja achatya chagara aine kutya only to realize kuti akatoita wesi Ndaitoenda naye kupolice ndaitosheedza mapurisa kuti huyai munditorere munhu votora vorova because he became so violent like i was been saying kuti you find kuti tiri kudhila nemunhu aane mental problem mm. haachafungi semufungiro wandiri kuita inini mm. saka inini ndindine dzinokakata ndoona kuti aa ah, zvaari kuita izvi hazvisi normal mm. saka nekusaziva tairovesa vana ndainorovesa mwana kumapurisa ndaitsvaga any means dzekuti mwana apanishwe ndichifunga kuti doing so zvichaita kuti atye mhm. but zvakamuwedzera mm, zvakamuwedzera mm. saka kuburikidza nekuzodzidzawo like mm. kunana mubatira pamwe vakatidzidzisa kuti being a care giver takes eh, zvinoda patience zvinoda kuti tichinzwisisa kuti vana vedu havasisiri zvataifungira kuti vanofanira kunge vari vana vedu vatoshanduka pavana vatikapiwa namwari vavarwere vepfungwa saka takufanira kuti tinzwisisane navo tovanyengetedza vorapwa mm. voitwa whatever kana tikwanisa kuendesa vana vedu kumarehab mm. then mwana oitwa iye inonzi withdrawal mm. from there tozotanga kuona kuti toita sei nemwana wedu yeah. right. Headmaster, muchinzwa mai Tinashe vari kurondedzera zvavaka. Ah, I think my question is still the same. Kuti mm. imimi as a school makambogarawo pasi here and motaura kuti how are we going to approach these issues? And it, no question yangu the main question yandakandinayo. And it, kuti how are you going to approach ma handicap ma issues edrug and substance abuse pachikoro handit because kurova we can see kuti it's not enough handit tinogona kutocreata imwe problem you said makatomudzinga kumba mwana ee eh, akutonopinda madrugs full time mwana unotonopinda madrugs full time kuti handisina chekuita ndikurambwa mumaschools ese mm. weare creating another problem mm. so we need a way yekuona kuti tinoaddressa maissues akaya sei zvambotaura natendai having macounselors handit bringing in vanhu vari specialized mumafields emadrug and substance abuse and mm-hmm. engage those people if you know imimi as a school you can't handle those issues bring in maexperts bring police anditi matara zvekuti kutyisidzira that's not gonna help yeah kutyisidzira mwana vana vanotoda zvinotyisidzira zvacho ndozvavanoda kutoramba vachiita mm. but right now it doesn't sound as if this headmaster and his teachers feel as if might nashe said It's a mental problem. It's not just mwana ari kungonetsa, delinquent ndururani. There is something else that's going on and it sounds as if our headmasters Tendai, our teachers are not also fully aware what addiction is. Yeah, ichokwadi ndo maone andiri kuita nekuti measure yakatorwa iyi uh, yekuti even from the way yavanga vachitaura yekuti mwana akadzingwa pachikoro akabviswa pachikoro handiti and Pakatorwa matanho ekutoti whatever dismissal yakaita the other schools vanotomutambira as kuti mwana wayo ari delinquent handiti but ndiri kuda kuvhunza mubvunzo but mubvunzo wandiri kuvhunza ndiri kuda kuita ndinge ndichidzidzisa right pandiri kutaura nyaya addiction addiction ngatisaitora sekuti its a choice nekuti kune vana vekuti Hakusi kuda kwavo. Vazhinji vacho kukusi kuda kwavo. Regai ndikupe muenzaniso wamai vakazvitakura nhasi. Mai vakazvitakura vari kunwa doro, vari kuputa mbanje, vari kutora crystal meth. Tinozviziva isusu from our basic science kuti mai vanenge vachitambidzana chikafu nezvezvavanenge vachitora nemwana ari mudumbu. Mwana uyu achiri mudumbu Asi akutotanga kutambira ma substances iwawo kubva kudoro crystal meth mbanje. Already pfungwa dzake munhu aritokanganisika even development asat azvarwa. Kune vana vanotozvarwa neinonzi alcohol fetus syndrome yekutoti mwana ato anozvarwa atori nema features atange ari premature atange achembera mwana atokanganiswa kare asati ava exposed to the environment. Mwana uyu already atove parisk paanozokura ari kukura futi namai Vagara vari kutora zvinodhaka vakato normalize vatora zvinodhaka. Chikoro chinozopinda at a later stage mwana atova kana kugrade ku one uko mm. but mwana pese apa akudzwa namai vanoziva kuti ndinoputa aripo mwana ndinonwa mwana aripo mwana haasi kuziva mutsauko wekushata kwakaita doro kana kunaka right, so that's one, uh, way, uh, a child might have back end uh, causes why did take addiction what are some of the common um, causes or situations that you found tendai zvinoita kuti mwana akaita sewamai tinasha mm -hmm. apedzisira akutora zvinodhaka kuti maheadmaster pavanosangana nevana vedu so that they ask the right questions pane mwe mutera kuti aiwa kabata mukatauri zve early detection kana atobakwa ari red handed early detection yatodarika so outside what you've just described what, what other things could be making our children take more drugs and it seems as if now more and more of our children are, are taking drugs what's going on there okay um, mafactors ma akawanda akasiyana siyana andiri pane ndichatarisa pabiological ndichatarisa papsychological ndichataura papa social and environmental factors mm. pandiri kutaura pabiological vanhu takasikwa zvakasiyana kunenge munhu akatongozvarwa pfungwa dzake atongori necuriosity yoda kungoziva kuti chinoita seichi chinoita sei uda kungoexperimenta so Again tikada kutarisa kuti mwana uyu mozoona kuti paform two iadolescent stage and its a stage pachild development vamuchataura iye yo tinotoziva kuti vana vanoda kuexperimenta kuziva kuti chakati chinoita sei vazhinji mukatarisa varume vanokudzai kuti at some point in that stage vakatombozama asi vakazoona kuti izvi hazviiti handiti tutori nyaya curiosity iyoyo then mumwe munhu ndokuti anotozvarwa ato maybe through birth kana kuti mukukura kwake Oita ma mental health problems akasiyana siyana anokonzesa futi kuti munhu asvike pakutora zvinodhaka then totarisa futi pabiological ipapo pokuti mwana waye ari kubva mumhuri ine vanhu vanototorwa zvinodhaka vamwe vatori neaddiction vamwe vane mamental health problems munhu iye ari parisk futi yekusvika pakutora zvinodhaka mm. then totarisa psychologically takutarisa psychology totarisa mafungiro emunhu mm. mumwe mwana haana confidence haana self esteem mm. maybe kukudzwa kwake mumwe mwana ari kusuffer from bullying ingava kana pachikoro ingava kana abuse kumba mm. ende ari kuda kuzama kupodza marwadzo ake achitora zvinodhaka mm-hmm. then totarisa environment kwaakakurira kwokwanisa kunge kwakamaexposa zvinodhaka saka nzira idzi dzinokwanisa kuita mwana atorei zvinodhaka kusiri kuda mm. so its sounding as if children taking substances is a coping mechanism it's not just kungoti haatereri something else psychological sometimes is causing this child to take drugs ndizvozvo hakuna munhu anoda kunongedzerwa kunzi chidhakwa ndiwe dombo ndiwe mbanje hakuna munhu wese anoda good praise no matter vanozongosvika pangozozvitambira because ilabeling yamagara mawako mm -hmm. all right so we're almost out of time So, what do we do for our teachers and our headmasters? Because it sounds as if somehow between

Munhu ari kunetseka nezvinodhaka it is a disease kutohwara semunhu ane sugar semunhu ane epilepsy semunhu ane cerebral palsy it is a condition that needs a certain approach so how do we help the headmaster what sort of educational programs maybe even policy should be in place to help our heads our teachers deal and approach addiction differently Alright, so maschools ese anofola under pillar inonzi demand reduction pillar mm. rinenge richitwa spearhead by the ministry of primary secondary tertiary education saka efforts are being made to disseminate like this information iri kubva pa the multisectorial drug and substance abuse plan kuti vazive kuti ndedzipi nzira dzakawirirwa dzakatarwa dzakaaprovwa kunzi dzishandiswe paku responder to ma issues aya then vacha I'm sure pachaitwa ma workshops ekuti vazame kudzidzisiwa vazive because ndogara ndichitaura hangu kuti kumhunga kwavasara ukamera we are living in different days now mm. so vanofanira kuti vabatsirwe vadzidzisiwe vapiwe information yekuti ma current situations ari kuda ma current measures akaita sei mm -hmm.